Fl-okkażjoni tal-Festa Nazzjonali tal-Vitorja tas-sena 2018 aħna l-Isfijiet ta' Malta, jiena Monsiur Grech u Monsinjur Joseph Galea Curmi, qegħdin inħabbru lill-poplu Malti u Għawdxi li jemmen u li huwa Nisrani ittra pastorali dwar il-housing. Semmejniha nibnu d-djar tagħna fuq il-blat. Il-blata li nsemmu fit-tmiem ta' din l-ittra pastorali hija l-kelma ta' Ġesù u l-eżempju tiegħu li ġie biex jaqdi u mhux biex ikun moqdi. Din l-ittra pastorali tikkonsisti f'ħames appelli wara li nfakkru t-tagħlim tal-Papa Franġisku. Fi kliem sempliċi, it-tagħlim tal-Papa Franżisku dwar il-housing jinsisti li d-dar għall-bniedem hija parti essenzjali mill-esperjenza ta' dinjità tiegħu, tagħtih tama u tagħtih ukoll stabilità fil-futur. Il-ħames appelli li aħna nagħmlu f'din l-ittra pastorali huma lis-soċjetà Maltija, lill-politiċi, lill-sidien u l-iżviluppaturi, lill-inkwilini u lill-komunità ekkleżjali. Lis-soċjetà Maltija aħna l-isfijiet nitolbuha biex naħdmu flimkien bi sitwazzjonijiet ta' emerġenza fil-housing, insibu soluzzjoni li ġejja mis-soċjetà ċivili li ma tixtieq tħalli lil ħadd li jħossu eskluż jew emarġinat. L-appell lill-politiċi huwa li jaħdmu flimkien, juru, ir-rieda tagħhom li jaħdmu għal ġid komuni biex huma li għandhom dan ir-rwol importanti fil-pajjiż ikunu jistgħu joffru mhux biss qafas ta' regolamentazzjoni imma anke liġijiet tajbin li jgħinu lis-sitwazzjonijiet li qed joħolqu faqar ġdid f'pajjiżna. L-appell lil min għandu l-proprjetà u lill-iżviluppaturi huma li jħaddnu l-kuxjenza soċjali li hija l-qofol tal-messaġġ tal-Evanġelju u meta jaħsbu fir-regoli tal-profitt jaħsmu wkoll fil-prinċipji ta' solidarjetà, ta' responsabilità, jaħsbu wkoll fil-ġudizzju li għad iridu jagħtu lill-Mulej, li se jgħidilhom jekk ikun il-każ, u nawguraw li le, jiena kont qed nagħtik kerha ġusta imma inti qarrieba ta' qalbek keċċejtni 'l barra fit-triq. Nagħmlu appell ukoll lill-inkwilini. u nistiednu lill-inkwilini biex jgħixu ta' inkwilini b'sens ta' responsabilità, jieħdu ħsieb il-proprjetà, iħallsu l-kontijiet u anke jekk ikollhom jitilqu ma jagħmlux atti li jkissru l-proprjetà b'vendikazzjoni. Huwa importanti wkoll li min japplika għall-assistenza soċjali jagħmel dan fil-verità mingħajr qerq għaliex inkella jekk iqarraq ikun qed jisraq il-ġid komuni. L-appell lill-komunità ekkleżjali hi li aħna bħala Nsara nagħtu l-eżempju ta' solidarjetà. Infakkru aħna l-isfijiet f'tant inizjattivi tal-parroċċi u tal-ordnijiet reliġjużi li qed jipprovaw joffru l-proprjetà tagħhom għax-xelters ta' bil-lejl, għall-ħostels tal-istudenti, għan-nies fil-bżonn U nfakkru wkoll diġà esperjenzi sbieħ li qegħdin nagħmlu aħna bħala Knisja f'Malta u Għawdex. Il-konklużjoni tal-ittra pastorali tagħna hija li nitolbu l-interċessjoni ta' Sidtna Marija biex tieqaf magħna f'din l-isfida kbira li għandu l-pajjiż fil-kuxjenza soċjali tiegħu u l-istedina biex nibnu d-djar tagħna fuq il-kelma soda ta' Ġesù u fuq l-eżempju ħaj tiegħu.